inkaye timinete ntsene ku bela wara ya khume nharhu mingisiro amukela lona fm xiphemu xa vumbirhi lexi sale timinete ntsongo yo huma ka minitwani hasa ri nghenelela ku hi ta kota ku hatlisa hi twa ku kumbexana wu yi nga nghena i vutisa hi le ka 0860 0025543 hi ndlela mutwini maxavela ka kombisa timhaka ta ku ku ya endleka yini ku ya amahlweni eh hi ndlela yaleyo ni nga si teka riqingho ni va ni tlhelela ka manikiani manganyi i va n'wendli wa hina lava hi bulaka na vona nhlekani wa siku ra namuntlha um kusuka ka ndzawulo ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi um mbango na vupfhumba elimpopo lava hi bulaka na vona vona ka xiyenge lexiya xa head of liquor affairs um hi ndlela yaleyo hi vo hi bulaka na vona kasi a studio 13 ku na mphoza maxavela mutshamaxitulu wa limpopo artist movement Eh, mi n'wi twile limpopo va limpopo artist movement va kha va kombisa timhaka ta ku va lava ku ya endla yini ku ya amahlweni se xivutiso sweswiwani mani khiyani i ku n'wina tanihi hi ndzawulo mi fike ka xiyimo xa ku ka ha ri na leswi swi nga cinciwaku kumbe mi hetile mi lo rindzela sikunkulu 1 august 12 o'clock a bya ha nwiwi inkomo khalanga ku tlhela ni amukeriwa nakambe hina tanihi ndzawulo maphepha sweswi ni nga vula kusuka kwele ndzhaku hi ka hi ka ri karhi hi karhi hi kaya kaya na maphepha lama hi tsalatsala um hina hi yo rindzela siku nkulu ra ku um um siku ra ti-one ta august ri fika ya leswaku mhaka leyi yi ta sungula kambe khalanga um mi nga rivali leswaku sweswi ni nga vula leswaku loko Ku ncinca ku ta ku ta na mavonelo yo hambana na mariektelo ya ku hambana-hambana. Van'wana va swi vona hi ndlela ya kahle, van'wana a va swi voni hi ndlela ya kahle. Ni nga mi nyika na xikombiso, a Gauteng na kona eh, va suke khale vona aka ka National Liquor Act leyi. Ku ve na ku amendiwa loko ni yingiserile va ri more than eight times. yi kha yi amendiwa eh, liquor act liya ya vona so na hina eh, loko ku ri ku ku ta va na nkarhi lowu yi lava ku amendiwa ku cincacinciwa swin'wana hayi na hina hi ta va hi rindzelile hi rindzela swona anakeni hi ri mfumo hi swo hi lavaka swona hi lava ku endla leswi rixaka ri vonaka ku ri swi- swi ta va khoma kahle mara ku cinca kona loko ku ri ku ku ta va kona hi ta va hi ri ready hi ta va hi ku rindzerile mara na sweswi ni vulaka ni nge

ka 0860002543 u hoxa xandla ka mhaka leyi um ku endla leswaku u nga saleli ndzhaku 0860002543 a hi fanele hi bula na tatana mike maringa sweswi um tatana maringa um hi khomeleni ma swi twa ku bya vila se leswi byi nge le ku vileni um hi kombela ku mi vekela mundzuku hi ta bula na n'wina mundzuku um hi kota ku yisa mahlweni timhaka letiya mi hehliwaka hi tona tanihi ndzawulo um hi ndlela yaleyo kambe ke um sweswiwani a hi tweneni ku um n'wina muyingiseri u ri yini eka mhaka leyi hi bulaka hi yona ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka leti um ti vulavuriwaka u nge te ti khumba vanhu vo tala na n'hweti nqambi 0860 002543 ku na un'wana muyingiseri loyi nhlekani ahee minjhani papa hi pfukile minjhani hi pfukile loko mi nghena mhakeni mi ri yin'we no i i ku a yi twisisa mhaka le va vulavulaka hi yoho manana mangani eh mpho leswi a swi hlamuselaka i mhaka ku a nga langutisi timhaka ta vutomi bya vanhu i langute ku voho va vuyeriwa ene loko ho swi languta kahle tiawara letiya va nga ti hunguta ya yi one a ka ha na vanhu lava va ha nghenaka hi two ku na vanhu ntsena lava nghenaka nkarhi wa ku pfula ka ka ka ka xiteji xa vona and then loko va va chayisa va va va hetile hi nkarhi wolowo so loko a rilela mhaka ya tiawara timbirhi leti hi vulavulaka hi tona i va a nga a nga swi langutangi ku vutomi bya vanhu lava va tisaka sente liya i kumaka hi nkarhi wolowo vutomi bya vo byi yime kwihi i fanele a ri va rhanga va cheka because loko ho la ku tshama hi karhi hi hi phikizana hi swilo leswi mfumo kumbe nawu wu swi vekaka swi ta hi yisa kule ma swi vona se swi vula ku ku ya hi n'we eh maendlelo lama ma nga tekiwa hi ndzawulo leyi hi mayelana na timhaka leti ta ku xavisiwa lebyi ka byala na nkarhi wa kona mi yima na swona a ah, mi a ni voni ku ri na xihoxo ka swilo sweswo because a ku na loko ho langutise botec a ku na vanhu lava va ha nghenaka hi two ene ye i rilela lava va xavisaka byala a nga ha rileli yena ene already mali ya ye i yi kumile lava se a rilelaka vona swi vula ku i rilela lava xavisaka byala because hi vona lava hatlaka byala a ya a ni a ni ri va kombisa va kombisa timhaka ta ku va bukiwa phela loko va bukiwa va ku wena ta hi ya chaya hi hi one ku fika two yes loko ku ri ku hi sweswo a va sunguli before nkarhi lowu a va sungula i that's why va rhandza ku sungula swilo swa vona vusiku and then leswi swi hetelelaka swi endla ngoti nkarhi wa vona va vona wu ri wutsongo leswi va nga va ni ngetela nkarhi wa ku pfula na vona a va ngeteli nkarhi wa ku sungula va ta kota ku hatla va pfala hi nkarhi lowu nga fanela nemetweni inkomu inkomo 0860002543 nongonako ya afrika wa vulavula ka munghana lona fm ni twa nga ri um um maxavela swi tsaleni hansi swi tsaleni hansi swivutiso swo swoleswo ku endlela leswaku um loko nkarhi wa koho mi nyika mi ta mi ta hlamula Eh, na na mhani manganyi na n'we swi tsaleni hansi loko swi khumba n'we leswaku mi ta kota ku va mi hlamula a hi kumeni un'wana miyingiseri hi loyi nhleka Botpet eh mina ni ta nghena mhaka hi ndlela leyi ne mhani i manganyi kwana ni va vulavula ntiyiso okay ka tilayisense leti nyikiwaku eh vaxavisi va byala eh a ni swi tivi ku tintambu ti nghena kwini ku tintambu to rhambiwa ende loko ti rhambiwini loko va endla temporal license swi komba ku i nkarhi wa vona ku va nga va perform mara hi languta ka loko va kha va pfala hi mathuya lama vana va hina va kumeka va kha va nghena ka switsotsi kumbe va tikuma kha va nghena mavabyini hi swo ka swi nga yangi hi kona se ni vona nga ku loko ku pfariwa hi twelve swi ta va kahle va ta kota ku controleka na loko ku ri ke ni sweswo swo ku ta rhambiwa ntambi tavern ku nga nhlikani hi one va ta kota ku heta hi hi twelve a swi bohi ku sungula hi ma-seven na mi tweni mi nga kwata a no va ku buleni ma ku a mi nga kwati mingitseri wa mi a ni kwatangi kwala ka mahatani bo tshake ngopfu ni khenseli 0860002543 eh hi hi ndlela le ko ko kumbexani eh hi nga se kuma hi nga se kuma un'wana hi nghenisa eh eh eh mphoza mphoza Mi ri mi languta xikhwama xa n'wina, n'wina a mi languti, mi langutele vutomi bya vanhu lava va nga va va khumbhekaka loko swilo swi nga fambi kahle. Mi ri. Can we please repeat that? Sorry. No, no, that is why I said while least they are giving you questions, you should write them down so that you can respond. Uh, but be that as it may, very uh,

mi rin'we hayi ndzi lava ku ringesa ku kombeta swin'wana loko hi karhi hi vulavula hi mayelana na um tindhawu letiwani va nwelaka ka tona ka tithavhena na hinkwaswo a ku na nawu lowu vulaka leswaku tindhawu letiya i ndhawu leyi tiqambi ti nga ya ka ti ya chaya tona tisiku va langutela na ku maphorisa ma kumeka ma ya va rindza kun'wana na kun'wana laha ku faneleke ku ta ku va na ti-artist va apply-a va kombeta leswaku va ta va va kha va hosta yini laha ku faneke ku khomiwa na joko ku ya langutiwa hi safety ya leswi faneke swi va kona se loko va karhi va vulavula hi sweswo va lava ku yimela industry yaleyo va va yime a va fanele va tlhe va nyuma ku ta moyeni hi ku if something that they are doing illegal a swi pfumeleriwi endhawini leyi va yi endlaka ka yona hi ndlela leyi va yi kumekaka va ka va yi endla ku hava nakan'we byoko yi nga tshamaka yi approva ka xitambi xa seven hundred squares skirmishes ku ri ku va kumeka ku na tiqambi ku va ku chayiwa vanhu va ta lava ku loko ko humele swin'wana vanhu ku va va kandziyelana ku va ku na rifu i mani a nga responsible xana loko va landzelela nawu vanhu lava a va fanele va ve va ri kona ku approva ku ri festival yaleyo loko i festival kumbe vito rin'wana na rin'wana leri va ri nyikaka a yi fanerile ku va yi ri kona na mhaka yi kulukumba ngopfu i ku a south africa hi languta ti-opportunity leti ti nga hi benefitisaka hi rivala ku ri ku ni nawu lowu regulataka bindzu ro rolero a ri pfumeli thavhena a yi pfumeleriwi nakan'we ku va sweswo hambi ko va music Ku va u kumeka u kha u chaya wu fanele wu chayela hansi wu nga disable lava nga kwalaya hi vulavula a ni ri phorisa ma swi tiva ni ri sector manager a na na na mitwa na mitwa mi vulavula mi ri phorisa ene sweswo swi le milawini kambe a hi leswi nge le ku humeleleni mi ni tshama ti-efe sweswini ti tshama ti kha ti duma weya weya mm, wa swi twa ene ene ti tlhela ti dumisa leriya ra ku I tlhe i hlamala hi ku loko ra ha ri na nhlekani ku va ku hwi loko ri pela yo yo yo se se hi nawu e swi nga va swi ri swona that's why ni nga ta mi kombisa botpepe hi mhaka ya maphorisa loko a ni nga ri phorisa ni le ku wiseni loko mo nghena a police station mi ta fika mi kuma ku ri na vanhu vo fika ti-group kumbe ta five va yimele vhene ku yi va heleketa Nkarhi wa ku maphorisa ma kota ku ma nga ya fikelela ma tima ti-charges va hundza hi kwalaya mara va ri na ti-complainant. Ku hava staff lexi nga ringanaka ku deal-ana na swilo leswi nga illegal lava ku ta swi endla illegally. Ni mi twile. Ni le mapatwini va lava maphorisa. Aka maphorisa lawa ma ngo lo hlayiwa hi titirhi. Hi mi twini ivi e na n'wina mi mi yi mi ya wisa mi hunguta yin'wana nomboro eyi ma tiva mi kambe hambi swi ri tani ni khenseli papa ni khenseli swinene khenseli swinene va fambise sweswo khale eka phorisa mani va nga ni voni nga ri matwa va mi hisa hi yini khalanga um leswi va nga ku hlamuseleni ka swona khale ka phorisa eh ni va ni karhi ni yima na swona ngopfungopfu loko va vulavula mhaka ya music hambileswi na n'wina mi nga tlhe mi yi seketela hi ndlela yin'wana eh music loko wu tlanga khalanga ka application leyi munhu a lava ku license a a yi tisa ku application va ri music wu ta tlangela laya byala byinyiwaka kona so leswiya n'wumi swi vulaka swa ku tigumbaza ku ze ku va late Hi leswi na hina hi va ku hi va hi va liquor compliance hi va ku hi karhi hi cheka na swona hi ku a swi pfumeleriwi leswiya swa swipikara swo yima swi ku tani ene loko hi ringeta ku vulavula na vona va ti-license holder vinyi va ti-license hi ku leswi a swi pfumeleriwi ve ri va va koka ti-customer mi nga ti koka ti-customer hi huwa mi kha mi rhasela vamakhelwani hala mara hi ku hi leswi ku nga ku tirhisiweni ka swona ende hi leswi hi lwaku hi swona va hetele va vula va ku ne le patwini um swipikitero swa mapatu i swintsongo khalanga loko no mi byela ku hina Kutani ho va vanharhu ntsena hina swipikitara swa byala, hi suka hi tirha ku suka kwale eka xikokwani ku ya fika eHoedspruit. Se n'wina tanihi rixaka, n'wina tanihi n'we hi community, hi n'we matihlo ya hina, hi n'we mi hi lumaka tindleve, hi n'we mi faneleke mi hi byela. leswiya swa ku ve loko hi oh, munhu- hi va yini hi va tipimpi Ah, eh, Ah, Inge. khalanga a ku va pimpi leswiya loko mi vona ku hala ka hina ku na huwa Mm. vana ve le ku hlayeni i ku va mpimpi sweswo a hi hambanyiseni tipimpi leti ta hambana hi xi- a hi hi va na swiyimo swa kona Hi Nimitini. khalanga hi nga lava ku ze yi fika ka ka mhaka leyi nga humelela leyi na sweswi ya ha ri ku mahungwini ya le inqoveni Mm. hi swi vona hi matihlo hi vona vana va mbumburhukini vana va hina ingaku i tinjiya Nyemetweni. a hi swi hunguteni swilo leswi khalanga nemetweni a hi sunguleni hi hundza hi laha hi ta vuya hi xa mahlweni ndaka lexi afrika wa vulavula hi laha yi nga kona mingiselo wa munghana lona fm ya nkarhi ka ha ri hava makume mbirhi nkombo timinete ntsena ku pela wara ya khume eh ya khume nharhu i mane hi tshela hi maxavela sweswiwani eh mphoza mi ri yini rito ra n'wina ro hetisela what is your final word Eh, Brapet. Brapet.

Vanhu vangani? Rito ra n'wina ro hetisela mi hetisela mi ku ve va kombela ka va kombela some believe mi va nyikanyana nkarhinyana va tisa tlhelo ra vona. Khalanga mina lexi ni nga ta xi vula ka ka Maxavela i ku hi ti one ta August hi ya va na yona launching leyi ya this new eh, Limpopo New Liquor Act um aka Sikhukhuni ende vona ve ri va ya va na meeting na na MEC A mina MEC vo lo ni rhuma ku ta ni ta vulavulela kwala kumbe ku ta va na mhaka yo twakala loko va hlangane na MEC. Hayi hina teto khalanga a hi ti ngheyi kambe mina lexi ni nga ta xi tsundzuxa eka rixaka i ku rixaka nyimpi leyi ya ya byala ya ku vanhu va nwa hi vutihlamuleri byala i mhaka ya kahle ikhonomi swi endla ku yi ndlandlamuka na hina ka section ya hina hina section leyi la yi ndlandlamusaka ikhonomi i mhaka ya kahle Mara vanhu a va nwi hi vutihlamuleri. Rixaka, loko mi vona swilo swi nga fambi kahle emabyaleni, hi n'wina tihlo ra hina, hi n'wina ndleve ya hina, hina hi ri hexe na maphorisa, nyimpi leyi a hi nga yi wini loko n'wina mi nga ri kona. E, Khalanga va ni vutisa mhaka ya ti-shebins laha va ku, Hi wayi hi nga ngheni kona? Ti-shebins, loko mi vona munhu a xavisa byala a nga ri na layisense kumbe ku nga ri na structure xa byala, swi vula ku i xebini, i xipotso. Mi vitana maphorisa. Va ta hatla va tirhana na vona valava va nga ta va va karhi va endla sweswo va nga ri na layisense hikuva laha eLipompo eKhalanga hi tirha hi nawu. Hi leswi ni hetaka hi swona, ni khensile ku va na mbhurisano lowu na n'wina kwala xiticini. Hi mina Khian ni N'wamhlavi le ka magoda ni yo e le ka magoda ni yo ya hi tihomu ti nga ha ti ya khayimiwa. Ni khensile eKhalanga. Eh Nwamhlaba sesikhiyani. N'wamhlabe. N'wamhla oh Yes. N'wamhlabe. Eh. Oh N'wamabunda. Hi swona. Oh N'wabungeni. Hi Sweswo swona. hinkwaswo sweswo kambe hambi swi ri tani hi khensile swinene mhani loko mi Khensile tirheke nkarhi. Hi sweswo mi yingisela munghana lona FM lava va twa i mhani Khiyani eh Manganyi N'wamhlabe lava va kha va bula na hina kusuka ka ndzawulo ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba va langute ngopfungopfu ka timhaka leti ti fambelaka na byona byala hi ndlela yoleyo Lava Afrika Dzonga milawu yo tala yi kona yo sivela xivangelo xo cinca kambe ku enforcer swa tsandza. Mhani valava va kombisa ntsena ku himpela xivono xi ko kambe ke two hours yi nge swi koti ku sivela vugevenga, GBV, hambi ku ri tinghozi e hi ndlela yo yoleyo. Kambe ke va tlhela va tekela nhlokweni timhaka ta mabindzu freedom ya vona na mabindzu ku tumbuluxa mintirho i tlangela ncawuke kwala ka mapayini khenseli vutlangi nakona ku humeleriwe ncindani eric mawasa mina ni khalanga pat mathevula a hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fanaka munduku kambe sweswi ku landzela ike ngoveni loko hi sungule hi twa ku tatana hlula fanwel magayisa va ri mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini handle ka sweswo vana na siku leri na mi tiphina hi ku yingisela munghana lonene tata